Selamat malam begulai enggau aku ini maneng. Nama berita bala uchu ini ti semampai bisi mayuh ini datai ngundang duduk enda bala uchu anang baka buang bejagang selepai batu. Anang baka riga ningkap berekah batai am tungi tunsang.

Ngagai menua laban mayuh mega kitai bangsa Iban gawa ngaga jalai pan Borneo. Bala Indun bisi dua iko enda kemisi begulai enggau seman nyaga keresa pengaga berat. Seman enda pulai gawai ketegal ngenyadika anak sin meh jara. Tambah mega, iya baru gawa bedau bulih sebulan tudah seman enggau orang gawa ngaga jalai. Nyadi pengawa seman deriba piko ko kita ucho kena ke malam.

Tau berasai nyelai asai sepe seman ko kita uco. Ka bebuya kelalu celap. Jam maya nya udah mangai ngagai pukul semilan malam lalu bakih seman ti bansa indun siko lalu angkat bejalai nengau kulu nengau kile ngelingi endua nya dia. Enda lama udah nya iya penatai baru lalu nungkun sempun ti digaga sida sebuat ngena tin milo ti besai nya. Lama tudah sempun nya kulap kulap tang enggai padam laban sumbu iya digaga ngena guji lalu dipadu enggau minyak neem. Luba ga sida sebuat betundik begagai seraya ke main daun sekupung. Sapa alah ngirup pia ko jako nya tadai ucho. Enda berasai, jam pen udah mangai pukul sebelas malam. Bakih seman ti bebansa Indun siku da pen lalu anggat nyapai pichit lalu pansut ari langkau ngemata ke keresa. Empai bangat lama meh tudah tuai udah pansut. Peda seman, iya da belanda tama baru ke dalam langkau lalu nambit pintu ngenyit. Nai. Iya lapa deh bangat baka nya. Pia ku seman nanya bakih iya meda bakih inya nyau segaut. Nyadi bakih seman indun nya ku kita uchaut. Nemu tu deh jaku Iban laban ti udah lama bekuli ba menua Sarawak lebih tiga puluh taun ti ke udah. Tu deh tuai semina nunjuk utai ke mua pintu langkau seraya ke bekerenut dada. Seman enggau Bakih iya indu siko da nya tadi pen lalu angkat nyengkau duko nyangka nya tadi tak mensia datai deka ngaga pengawa ti enda menuko. Sepengudah pintu ditukang ke Seman, sium iya, Ada ngaba ba but ko kita ucho, tak naka naka pemau utai. Enggai nyadi disintak seput kenu ko Seman uchu. Jari kiba Seman mampu hidung lalu jari kanan mega megai pichit nengau utai. Bakih Seman indun siko nya tadi megai baju Seman entudi iya ari belakang. Pemuas tudah Seman nengau utai kiba kanan enda mukai-mukai. Iya tetengau ke utai ti baka baju gaun. Ti Latak duduk ba pisau piko. Kira iya sepenyauh datai tikau aja. Laban pijit kemaya hari tu ku kita uchu. Enda baka pijit kelia munya, sigi terang laban api LED. Berupai amat, buak iya balut rau gerusu naka pemanyai dipeda seman. Gaun ti dikena iya enda tentu nyengala. Ku kita uchu chariak kin kio. Baka ke udah lama jaga serta di balut latak. Meda utai baka nya, picit ti di pegai Seman pen lalu tebelengka ari jari iya. Dia Seman ngasai ke diri lemi tulang. Tubuh penda berasai gegetak. Indun ti ba belakang seman tadi jaga udah belanda rari. Seduai iya pun sama beberap enggau pangan diri. Beruman ke tudah seman nyapai pichit lalu namit pintu ngenyit. Seman pun lalu belanda ngiga garam lalu ka nabak ke garam ba dapur gas ko jako tang seman ne ingat dapur gas sida sebuat ba tisi langkau sepiak kiba. Nasit amat bisi put milo puang. Beruman tudah seman ngeliti ke tikai mimit lalu disayat iya nyadi ke sekerap ngidup ke api dalam put milau. Benung tudah seman tukir-tukir ngidup ke api, dinga iya atap langkau sida sebuat berenyang baka ke ditinggang punggu. Enda lama udah nya, bisi munyi orang nikau ke pasir ba atap. Terkeresik munyi. Api seman pelalu idup dalam put milau. Ada tabek ke seman garam, kira iya segegam. Dinga ada gustup munyi garam di empa api ku kita ucu. Nangkan ke nya mega dinga ada lelekai ketawa orang indu. Bengang asai pending ninga nya. Atau mega asai kena engkebut ninga munyi ketawa ngeraya nya ku kita ucu. Kenu ku tudah seman ucu, umur iya udah idup Tu meh keterubah iya, tudah seman ninga munyi utai nya ketawa. Bakih seman indun dua iko nya nyau beberap seduai. Seman semina gegetak aja. Seman semina gegetak aja meh pala patung asai ke deka tedung tuak. Enda lama udah nya, dinga ada semerik atap munyi pengangkat. Enda lama udah nya dinga da semeriak atap munyi pengangkat utai besai terebai. Dinga da senyeman utai semudah nya. Lama sida sebuat iya sama beperening pangan diri aja enda tepansut ke leka jaku. Sepengudah nya ko kita uchu sida sebuat sama enda pansut. Tang meh sida tiga iya sama bebungku apus ngena puak diri empu. Nadai utai ngeraya nya. Enti selama tu semina ninga jerita ba sebelah YouTube aja, tang meh malam nya tak betemu mua. Lemi pala patung kenu ku Seman uchu. Ari siti, sida sebuat pempindah ngagai palan siti palan lama langgau sida Seman. Nadai agi meh Utai nya ngachau laban mensia nyau mayuh chapuh. Ni, anang nya beak bala uchu. Umas meh nya au, nyau rangkai rekung ini puas kuchah-kuchah nusi jerita. Ni, mupuk dulu ini tamu ke bilik au uchu. Nya aja ari ini. Enti leka jaku ini bisi ngasuh ati bala uchu enseriban begelema nanchum tajam. Ini minta ampun ari punyung pala nyentuk ke kukut kaki.